Paul P. Borg huwa magħruf bħala rumanzier u bħala kittieb dwar is-snajja ta' pajjiżna. Imma huwa wkoll novellier, jiġifieri kittieb ta' stejjer qosra. Borg qasam magħna xi riflessjonijiet dwar il-kitba tan-novella.
In-novella għandha ġeneru partikolari, għandha għandha hemm sena partikolari kif tikteb in-novella. N-novella trid tibda, hemm, ovvjament u tispiċċa bħal kull xogħol ieħor. Ma tiħalli ma tixħallih bla tmiem. Però n-novella għandha dik il-karatteristika li fi f'qosor ta' kliem u f'qosor ta' paġni trid Tgħid ħafna, trid tibni l-istorja, trid tibni l-karattru u fl-aħħar jekk inti għandek it-tidwira li bħala sorpriża, tkun aktar novella li tħalli togħma tajba mal-qarrej. It-temi li nittratta jiena fin-novelli tiegħi, mhux fin-novelli biss madankollu fil-kitba kollha tiegħi, huma dawk it-temi li juru Il-bżonn tal-ħolqien madwari, ir-reazzjoni tiegħi mal-ħolqien madwari. Din ħafna min-nies ma tantx jirrealizzawha, li l-ewwel reazzjoni li jagħmel il-bniedem huwa mal-ħolqien madwaru, mal-bniedmin l-oħra, mal-annimali li hemm madwarna, mal-ambjent li hemm madwarna. Għaldaqstant jiena meta nara li jkun hemm ċertu l-ħolqien qiegħed isofri, qiegħed mhux għaddej minn ħwejjeġ, illi jiena nara li huma xierqa jew inkella tajbin skont jiena dejjem, sewwa, għax il-letteratura hi dejjem suġġettiva, hux vera? Hemm bħalma hi n-novella, bħalma hi l-poeżija, bħalma hi l, bħalma hu r-rumanz u l-kumplament. Huma suġġettivi, allura meta nara dawn il, dawn in-nuqqasijiet fil-ħolqien madwari, bla ma rrid, ikolli nmidd il-pinna Mal-karta, illum bil-kompjuter, u nikteb, noħloq, noħloq, nivvinta storja, ġrajja, ibbażata fuq dak li aktar xrajt. Il-kittieb irid bilfors itella' mill-esperjenzi tiegħu, mill-kbir tal-esperjenzi tiegħu. Weġgħat huwa wieħed minn tliet kotba li huma l-qalbi ħafna, tliet sensiliet ta' novelli, l-ewwel wieħed kien jismu Beżgħat, It-tieni wieħed jismu Demat u t-tielet wieħed jismu Weġgħat. Dawn huma kollha Weġgħat huma novelli kollha li juru kif juri l-isem, anki Beżgħat u kif juru Demat, huma t-tribulazzjonijiet li jgħaddi minnhom il-bniedem. Ħarsitha kienet fuq l-arloġġ. Is-sitta u nofs ta' filgħodu. Sitta u kienu tmieni għaliha, jew nofsinhar. Kien ikun xorta waħda. Ħin wieħed, ħajja waħda, rutina waħda, dieqa waħda. Il-mara ma ċċaqalqitx, iżda qagħdet tisma' l-ħsejjes mill-kamra tal-banju, faċċata tas-sodda tagħha. Xewqat kbar li dejjem xtaqet u li ma waslu qatt. Tixtieq, u ma tafx x'tixtieq. Tistenna, u ma tafx x'tistenna. Għall-elf darba f'ħajjitha, il-mara ħarset lejn l-għamara ta' kamritha għamara tiswa l-flus u sabiħa. Iżda xorta waħda, bla ma taf kif u għaliex, ħassitha imdejqa. Għall-elf darba f'ħajjitha ġibdet il-liżar għal fuqha, tgħattiet sewwa u qagħdet tħares lejn it-tbajja' fis-saqaf, il-friex imgerfex madwarha. Għall-elf darba qagħdet tara d-disinji ta' saqaf qiegħed jinbarxu 'l hemm u 'l hawn. Ħarsitha fil-bjuda li darba kellu ħarsitha fil-bjuda li issa hi stess tilfet. Għadni ktibt novelli ma tistax ma tibqax tikteb. Għalkemm jasal żmien li tgħid u taħseb li ktibt li kellek tikteb u għedt li kellek tgħid, però xorta jibqgħu jsiru inċidenti madwarek, jibqa' tibqa' tintebaħ li ġara xi ħaġa. Ilma ma trid tivvinta Toħloq storja inti bla ma trid inti. Il-moħħ jaħrab, il-moħħ jaħrab. Ġili anki nkun qiegħed anki tkun rieqed bil-lejl sewwa u tqum għal rrieda u tara mill-ewwel tarri għaddej għaddej għaddej bi-storja qed toħloq storja bla ma trid u waqtiet għall-kittieb huma sagri eh, dawk huma waqtiet waqtiet illi ma jistax ma jaħtafhomx il-kittieb ġi nkun qegħdin nieklu, ġi nkun qegħdin il-quddiesa, ġi nkun qiegħed nagħmel xi ħaġa oħra jiena għalliem. Jiena kieku qed ngħallem jiġi ħsieb kemm nikteb kelma dwaru biss daqshekk, sema, u mbagħad wara bla ma jrid il-moħħ jieqaf dak il-ħin nibqa' ngħaddej b'dak li nkun qed nagħmel mod ieħor sewwa u meta tara dik il-kelma jerġa' jibda is-sensiela ta' ħsibijiet li jkunu ġew.